Bwana bwana wang fire bwana abang mach
bwana, nitie weche moko matimore to an wechego ok dhina maber
e pinyni, piny ma mwalo kani hmm. weche moko timore marichona richona. Be ng'e wach mokwongo?
Bwana, ing'e bwana iyudo ang'o ka ng'ato rafuo? Yaani ng'ato en obeda beda ni koro oonge lake, ok ochiem. Adier. Ipa- Ya- ya- Ipano ang'o manyalo kelo rafuo? Apenj wuora. Eh? Yaani ng'ama ng'ama rafuo ng'ano ok chiem. Tudo kata kuon en ochamo to thagore en odwa ni miye mkati soda koro osungore ni nodwaro gik mamito mito to wuda ke inyalo wacho wach moro ibi inyalo wacho bwana an wach no rach na serious nango wuoyo koda bwana boy ya
bwana bwana wach mar ni ng'ato rafuo ipana ng'o makelo fuo fuok fuok mar dhano koso fuok iwuoye fuok mane fuok inongo ka ng'ato onge lake mamalo eh. kata mapiny koro gima nyalo miyo ng'ato bedo rafuok ma e gima miya mirima donjo e chunya ka serious nike an awuon an gi laka mm. achamo chiemo maricho serious inongo ka samoro adhi achamo kata mano renge to ng'ama ng'ama onge ng'ama onge lake ochamo makati, ochamo bajia, kek, machele. Just imagine bwana. Iparo ni iparo ni joma onge fuokgi ok gichiem koso gichiemo. Hey. For example.
Bwana an wach ni chanda seriously. Anta onge fuok.
Wach ni chanda serious. Anta onge fuok.
Awang' fa.
Awang' fa. Pani pana ng'oma kelo wach.

Pole yawa. Apo mana kiwuoda neno lak cha onge mana. Koro wuora. Yes.
Abe ba ok ne cha wuod ma. Bedo rafu kiwacho ni nan kod nan kod gite. Ni in kod leki gi ot.
Chwanyruok gi dhako, chwanyruok gi dhako. Mm. Omiyo koro giga chopo kama ti. Chwanyruok gi dhako. Ni chwanyori gi min odi.

Manyiso ni laki nolwar e chiemo mitedo ne dhako koso mar guok. Mar guok. Yie yie ya. Mar guok. Dhako osetedo chiemo. Mar guok. Obade.
Mar guok. Iwinjo gino.
Laki nolwar ang'o?
E to ni itimo. E chiemo guok.
Dada yore guok. Nitedo ne guok chiemo. Adhi apie.
Kikia to laki olwar e chiemb guok. Eh. Yawa gik moko mora e piny ni yawa Yesu. Yawa Yesu yawa. Hey. Gik mokan gi koel ni wuod ma. Ok inyal ok inyal yie. Hey, oberan wach. Kata mana wiye mineno ji okano. Wach yo bagada.
Ilano oguti in.
Wiya. Ilano oguti. Bwana ne. An wiya ni sawa.
Kweri ki wach ogudu.
Wach mane wach mane owuoye. Eh. Kawuono ni. Hmm. Ne en wach mar fuo.

Shida ma ingo ni. Sita sita.
Shida ni ambo wuon. Sita. Ochuo chunya gi kamoro. Nikech en adier ni nyieni wan sani leke gi nolwar. Oonge leke gi mambele. Ipani adier adieri mar Nyasaye kata ka koro kata ka koro misungu moro obiro ka Koro liet jowuoyi leni yiero yieruru jowuoyi. Ipano nya yiero nyie. Koro konya Nyeni dong. konya wayudo Ok nya sekretar. yiero nyie ni nyie ni dong Yewuoyi nikech en gi sekretar. sida lekene onge lekene maber. Biya kata sekretar. Biya Onge kata lek- sekretar.
Misungu ma sekondar, Ah, ah, Ila. lak ma sekretar.
lak ma sekondar.
Doti gi lakrom. Mano mana kika, Miya, miya nyaka leo go.
mana kika mar doga tidhi iketo kanyo kata kata moro mar rombo mama nosetho 1960. Abera, aninge na wacho sense, anga ma pache ni userious, anga ma yo, anga ma yo.
Ingama yo. Anga ma yo serious.
Bwana awang fa. Wan wan dhano ringo gi remo. Waonge teko, waonge koda nyalo. Sida ni nosemaki osemaki. Gima tiang' watime kaka dhano onge. Gima kori tim advice kendo ajiwi kaka jatelo mar comedy.

Gima temo wacho en niya, kata bed ni piny nyeri, kata bed ni piny kuodhi ni onge tits, ionge front tits, in kik iwuo, be kik idhaw gi ng'ato, kik igori gi ng'ato. Bed abeda mos, nyiera nyiera.

Yaba Yesu, kweli, kweli. Mabera. Give it him. Give it him. Itimo mabera yenye kumbura mane wantini. Hii biri bura. Koro gima timore is very simple. Hey, come on. Wagoli ka wateri Kadipo kuome. Kadipo kuome.
Eh. Mano jatelo MP. Mondo mi odhi omi kony kata komi 20,000 idhi yudo godo tits mabonoko mondo mi fix koro nyalo chamo nyoyo koro kihero cham pesano kihero idhi fix tooth maricho richogo up to you idhi dala jatelo bura rumo kiwacho nang'o an gima nyalo wacho sida man kuom wadu kik iwuoye either negatively or positively correct kaka ng'ama jatelo an wacho nyaka wuoye matek kabisa kendo wang' fire iwinjo piny osebiro mayore yore kendo sama piny obiro mayore yore to ginyalo weche weche moko maricho kuomi kaw wechego Nyon piny gi gambut, idhi omo gambut dala irwako. To ka giwacho wechego, tinyono gi gambudego. Ka giwacho wechego, tinyono gi gambudego. Winja, jatelo iwinjo in ema wuoyo kodi akwani dong in man gi sida mar lak dong in mionge lak pimo pacha kikwiri wacho winy ng'ato ng'ama winjo wa biro konyi nyono gi to in baruti ng'eny ma kuwa in ah, dong iwe siko siemo sida mar wadu kamano We siko siemo sida mar wadu kamano. Awinjo, awinjo, kachaka siemo. Kachaka siemo.
Mera, kaluwore gi sida ma intiere godo, kendo interview mane waketie, piny osewinjo kendo ne oganda mang'eny mantiere kama koro winjo interview ma intie. Kaluwore gi sida misebedo go ni onge laki. Bi ka idhi ndiga mondo wadhi dala. Bi ka idhi ndiga mondo wadhi dala. Bi idhi ndiga ni